Salam, gadyrly ildeşler! Bilşiňiz ýaly, türkmen dilimiz ýyl-ýyldan peselip haýallap barýar. Kän sözlerimizi undup barýarys. Hatda şu wagtda çagalarymyz türkmençe sanaman-da bilenoklar. birden ona çenli diýseň. Şol üçin men bir ýaryş goýjak bolýan. Çagalar üçin bir ýaryş, sanama ýaryşy diýip bilerin. Ýöne şol sanamak üçin, sanlar üçin bir çagalar üçin bir goşgy-da döretdim. Şol hem sanap hem-de goşgy okymaly şu suratda. Her kim şu goşgyny owadanrak okap bilse, dogrurak okyp bilse, şoňa jaýza berjek bolýan. Jaýza näme? Baýrak diýilýär türkmençe. Baýrak berjek bolýan. Başardygyma görä indi. Bu bir başlangyç, belki ilerlerde gowrak baýraklarda berlip bolar. Häzir men öz niýetime görä üç adama üç çaga iň gowy okýanlara şeýleräk baýrak berjek bolýan. Birinji elli dollar, ikinji otuz dollar, üçünji bolsa ýigrimi dolar. Näme üçin dolar diýýän? Sebäbi Irandäki pul häzir üçin üýtgäp otyr, ol güýji düşüp barýar, hümmeti düşüp barýar. Şol üçin şol dolara görä şol näçe bolsa şony iberjek. Ýaryşymyz goşgy ýaryşy. Haçana şeýle wagt bar? Şähriwer aýyň ýigrimine çenli ibermeli. Bilmedende bir aýda bar şu wagtdan hasap etsek. Onsoň gazananlar, utanlar haçan belli bolýa? Otuz bir Şähriwerde ony belli etjek, yglan etjek bolýan. Şo wagtda-da baýraklaryny iberjek. Ýaryşa goşuljaklar hem ýaşynam aýdaýyn, on ýaşy geçen bolmaly. Ondan aşak näçe bolsa bolsun çagajyklar. Şeýle film çekmeli goşy okyp durka. Onsoň filmde şeýle dik bolmalyda. Telefon dik saklap ibermeli. Bir mail adres berjek. Mail adres şoňa ýollamaly. Ýigrim şehriwere çenli. Şehriwer aýynyň ýigrimsine çenli. Ondan bir günem geçse, onda kabul edilmeýär. Otuz birde-de şol kimler gazanan bolsa, ýagny utan bolsa, şony belli edýäs. On günde üç adamda şeýle daber, žýuri belli etjek. Şo üç adam Haýsy üçi seçse, şoňa berýän. Goşgynam şu wagt okaýyn men size, hem-de aşakda ýazjak, şu men okapdykam görüp bilersiňiz. Edil şon ýaly dogry şekilde okap iberersiňiz. Ýöne näçe gowrak okasaňyz, awtorrak çyksa, şonça gowy. Sazlar, birden başlaýarys. Bir, iki, üç. Guşjagazym, uç. Dört, bäş, alty, açyp ganaty. Ýedidir sekiz, gel oýnaýly biz. Dokuz, soňra on, guşjagazym gon. Boldumy? Şuny okaýaňyz, wideoçyk çekýäňiz. Onsoň nirä iberýäň, mail berýän, mailam aşakda ýazylýar. Türkmen sähra 1 gmail nokta kom. Hem-de şol wideoň ýanyndan bir şinasnamasynyň birinji sehfesini ýa-da milli kartyň zadyny ibermeli, teswirini ibermeli. Şol on ýaşyň üsti bolmaly däl. Şu on ýaşdan bir gün, bir günde geçen bolmaly däl. Boldy dämi? Onda siziň çagalaryňyzyň wideolaryna garaşýaryn hem-de sizden haýyş etýän, şy gürrüňi, şy habary ýaýradyň, çagalaryň hemmesi habardar bolsun, Belkem Alla şeýdipdi Türkmençe sazlarda gowy öwrenerler köp minnetdar size garaşýaryn sag boluň.